Buɣum maa shɛli ti ni daa zani maa, Naawuni ni ti a nasara ka di nyɛla a pileeya Divia Lotto, a wiiniya, eh, a nya appointment di pumpɔŋɔ gbana dini ni gbana dini ka di tu ni a laɣisi n-zaŋ zaŋ chaŋ nimaani. Di yɛtɔɣa ka m mini a tɔɣisi, kamani ti ni pun yɛli li shɛm maa, n suhirila m yuli m-booni Mister President on social media. M bɔri ni a shɛye ka like ka subscribe. A bɔri ni a joini ti on WhatsApp platform. Please, a yi wɔchi viidionima maa shɛli na, a ni kana ti paagi

N yi wum audio maa naagi yes n gba zaa ni reply a straight to the point so ni yɛn yɛla shɛm but n pa connection man n pa agent gorim puuni yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira information di niŋ very very important pam ti share information din tiri taba tin kpalim luɣi shɛli polo maa din chɛ ka ti chaŋ gari lala so ti kpalim la kuli tin ku ʒi luɣi shɛli polo maa ka di nyɛ just because of tin good information nim ka ti bi nyɛra so ni ku yɛn yɛla shɛm Ɛɛ, soli m-bala ka ti zaa gbaagi ka di nyɛ din ni ka ti ku be ŋɔ maa. N ni yɛn yɛl a shɛm ni ka di doli ni Mista Piresidɛnt n-yɛli bee zaɣ ya ka zaŋ yɛli ya. Ɛɛ, man gba nyɛla saha shɛli kam I always learn. N wumdila niriba sani niriba ni yɛri shɛm, n deerila niriba sani yɛtɔɣa m-pahiri n dini. Anyi, so a mi gba zaa a yi wum n dini ŋɔ maa. A gba ni tooi leeni, a gba ni tooi niŋ research n-zaŋ pahi a da video nim bɛ ni yɛri yɛtɔɣa shɛŋa zaŋ na pahira. Din yɛn che ka a gbubi right information na a ni yɛn niŋ bi shɛ shɛli ŋɔ maa. So o ni yɛn yɛla shɛm yaa ni kadama chɛli ma ŋun diri ŋɔ maa, a ni wum ni Dagbani ni ŋɔ maa, wum a desk maa dini maa zaŋ pahi ka nyɛ good and the right information ka lan take a decision shɛli a ni yɛn take maa. Zuŋɔ ti yɛn chaŋ mi ti kpi after a win ya. a submit ya gbana bɔ ni gbana bɔ ka a yɛn gbubi n-zaŋ chani interview maa puuni. N ni yɛn yɛl a shɛm kaman ni pun yɛl li shɛm, di jooki a interview date, di gbihiri di zuɣu. Don't mistake about your phone or your phone call. They can call you at any time at all. A mi mi so call, a ku tooi call li. So ni tooi yɛl Mister President, ŋɔlo ŋɔ dimli n-nyɛ ti Naawuni yɛlli, di tu ni n-yɛl li ti daadima ni ni ku nyɛ daadam soli ŋɔ maa.

a biometric birth certificate maa di gba zaa kpaŋ maa maŋa ka a chani ka gbubi a bini kpaŋ maa maŋa ka a niŋ a a bi booni a police report ka a laa police report maa ka di pahi di zuɣu n ti pahi a confirmation letter message shɛli bin daa taali a weenili ŋɔ maa di gba zaa a yɛn print li la out Appointment day shɛli a ni deegi ka di wuhi ni a mali appointment din chani lala interview ŋɔ maa. Di gba zaa bini maa di tu ni a print li out. Kpaŋa maa n ka ŋolo ŋɔ. America Embassy bin mali li bɛ a yɛn chaŋ bɛ medicals maa bin mali li ban acceptiri shɛli ka a ni yɛn chaŋ Saudi Arabia bee Dubai bee Kuwait ka sokam tiri wahi luɣi shɛli polo ni a chaŋ ti niŋ bɛ medicals maa Bɛ medicals maa gba zaa malila di luɣi shɛli polo. So pɔi ka a ti yɛn chaŋ ti niŋ medicals maa, di to ni a zaŋ American lotto shɛli a ni daa wiini ka bɛ ti a message shɛli maa, confirmation letter maa, n-zaŋ pahi luɣi shɛli polo din tu di zuɣu ka yɛn yɛli good information maa. Luɣi shɛli polo a ni yɛn chaŋ maa,

Laɣigbana ŋɔ maa di tu na di be a sani. Di yi nyɛla a be li Ghana ka yɛn chaŋ li, di tu ni a mali gbana shɛli din mali expiring date ka di pa di zuɣu. Passport ni kali maa mari mi expiring date bini Ghana card.

chɛ ka di pahi di gbana maa zuɣu. Gbana kam din niŋ necessary hal a shikuru, a ni daa chaŋ shikuru m-mali certificate shɛŋa ni binshɛɣu kam maa zaa ha, di zaa ha kpaŋ a maŋa ka di be a sani. Di ka yɛtɔɣ shɛli so ni tooi bɔhi ka ŋun bi chaŋ shikuru A bi chaŋ shikuru di zuɣu n-nyɛ ŋun ŋɔ a shikuru din gbala la yɛtɔɣa, amaa n-nyɛ ŋun chaŋ shikuru laɣa binyɛhiri maa zaa chɛ ka di be di puuni. Baŋmi ni a yi chaŋ interview, bɔhi shɛŋa bɛ ni yɛn bɔhi a, as usual a ni ku mi a yuli nyini n-nyɛ zaɣa yaha la, that is the part of a yuli yaha ka a lan labi repeat a yuli maa, the same thing maa m-bala maa. Information shɛli a ni zaŋ fiila binyɛhiri la puuni la, dini ka bɛ lan bɔri ni bɛ wum a noli ni n-shiri kɔnfɛmi ni nyini n-shiri bali maa ka rooboti ka bɛ diri fiila. Bɛ ni nya binshɛli shɛli information shɛli ka a kana maa nyini la a niriba maa ka bɛ mini a ʒina diri fiila ŋɔ maa. Di nyɛla a mini paɣa n-chana, bɛ ni tooi bɔhiri yi niriba ayi maa yɛtɔɣ shɛŋa pɔi mi mi ka a mini paɣa ti yɛn chaŋ bee ka a mini doo ti yɛn chaŋ. Shɛliya ka i information ka di nyɛ zaɣ yinsi. Di yi niŋ ka bɛ yi laɣim yi niriba ayi maa, yes. Di yi niŋ ka bɛ laɣim yi niriba ayi maa, shɛliya ka yi ni ʒiya n-chaŋ saha shɛli maa ka yi niriba ashɛm maa zaa ka information shɛli yi ni gbubi maa ka di zaa ha ka di nyɛ zaɣ yinsi. Woochi mini niriba viidiyo nima ban daa pun chaŋ couples bɛ interview yɛtɔɣa bɔnim ka bɛ daa yɛli ba yɛtɔɣa bɔnim ka bɛ daa bɔhi ba. Lala dina ŋɔ maa gbaai yɛli n-laɣindi taba n-gbaari pahiri yi din puuni. Manna n-tooi yɛli ya kadama it will be better a yi win Akonko. ka yi yɛn chaŋ, to nyin n-di cham a kɔŋko. Din nyaaŋa, a yi ti yɛn zaŋ paana, ka a zaŋ paana yuuni bee yuma a yaa n-tɔri ka a ti zaŋ a paɣa maa na. Baa niriba pam zaŋdiya paɣa maa aadiri din tam ŋɔ maa, ka di nyɛla. liɣiri ŋɔ maa n kani di zuɣu ka paɣa maa so yɛ yɛn niŋ sponsorship bee host ka zaŋdi so pahi na di puuni maa ka so mi bɛni ka o chuusi ni ka dama o bɛ yɛn invite so but o yɛn boli agent n niŋ ŋun maŋ maŋa ka o chaŋ Shɛb avoider li maa because of long interviews, long questions, yɛtɔɣ shɛŋa yɛn kamna too much di zuɣu ka o kaa ti li o mini paɣa ni di kani yaa paɣa maa yɛtɔɣa ka di puuni, bia ka di puuni, bia yɛtɔɣa ka di puuni. Laanim maa o escape li mi ka o questions nima ka niŋ jia jia jia li na di zuɣu ka niriba pam choose li. Wan win ni naa ŋɔ maa ŋɔ man man ku yɛn force n chaŋ naagi Wo chaŋ ti naagi binshɛɣu kam na. Lihimi gba, hal di lan nyɛ yi niriba ayi maa, di yɛn chɛmi ka expensive, yi yɛn da ticket niriba ayi binshɛɣu kam zaa buyi yi kiya na. Dɔɣi piŋɔ kam kiya n-niŋ li, buyi yi kiya n-niŋ li. Amaa wo yi chaŋ Okonko nti tum tuma saha bee chira yuma ka o naan labi ma bee ka o naan niŋ process n-kana ti kpuɣi o yidana maa bee wo paɣa maa ka bɛ zaa ha chani. Hal shikuru ti ŋɔ gba bɛ mali li chana. Baa so n-daŋdi tooni pirigili n-ti naan bo soli. Dɔni pumpɔŋɔ, bɛ tuɣiri a liri ka a liri tuɣiri o damba. O diɛmbu di a nyee bo? Because of laa maa zuɣu because yi yi na paagi ti yi niriba ayi maa ka tuma na kani, yi zaa ni yɛn bela wahala. Ba ŋɔ bini ŋɔ zaŋ bahi a biɛhigu puuni. Nobody is giving you accommodation. Ka a naa yɛn ti a ni kanima n yɛn chaŋ ti sheegi ka bi ti a accommodation, ka bi ti a duu, ka bi ti a biɛhigu shee. No, no, nobody giving you. Di zuɣu ka a pun daŋdi bini kpaŋ maŋ zaaha nyɛmi ni kadama a shee na, a green card la ni a binshɛɣukam bi ti a visa ka a chɛn even though visa maa bɛ bi tiri li free. Bi taai la chance ka a yɛn chaŋ ti a play American Lotto maa, a ŋmaai la free laa hali n ti naagi through a process binshɛɣu kam n ti naagi. But di yi kana zaŋ chaŋ visa fee ni your green card maa di ŋunwa di yɔrila di zuɣu. Liɣiri ala n nyɛli. Di gba zaa ti yɛn tɔɣisiri la di gba zaa special. Liɣiri ala n tu ni a nyɛ di nya a visa fee ni liɣiri a lan n tu nir kadama din nyɛ a green ka a lahi liɣiri buyi ŋɔ maa di tumi ni a yoli. Di zuɣu ka n yɛla ya kadama on my previet videos ni kadama bom liɣiri, laɣisim liɣiri miri ka a chɛ ka di nahi shɛli ka a nir daa libiga maa daa bi mi but is it good hali di yi nyɛla one billion ka a yɛn sponsor a yi win fa ka n yɛri ma o ka di nyɛ even though one billion ka a yɛn sponsor ka chaŋ ti kpɛ America ni yɛla that is your biggest opportunity niriba ku liɣiri more than that ka bi tom nya ka bi liɣiri maa lan tom bahi yoli so nyini ti spend la a liɣiri maa ka chaŋli you will cover times 100 n bɛn yɛli li times 10 times 100 on that ka di lan tom benefit a future mini a bihi future mini a family future ni Dagbaŋ future ŋmanpirigu future so a bi bɔri ŋolo ŋo bin bɔ bin ka a lee n bɔri yaa di zuɣu ni yɛn yɛla shɛm kpaŋ maa maŋa di je soli share information ŋo maa ka di paagi din to ni di wum shɛba ka ti zaa di tab daa n-faani. N yuli m-booni Mister President on social media kpɛm ti bɔhim tuma, a na bi yaɣi tuma bɔhimbu. Bɔhimmi tuma, what are you waiting? A yɛla soli ni ya ni a bɔhim tuma maa bee? M pa shɛli a ni tooi bɔhim tuun shɛli. Ka di nyɛ man Mister President man bela silimiintiŋa n-niŋdi dishwashing, n-niŋdi cleaning, wallahi ka a kana zuŋ zuŋɔ ŋɔ N ti bela loori zuɣusaa n duhiri loori kaman ni chani tiŋgbani. So this is what am telling you kaman di tu ni a niŋ soli.